Үтүө үмүт ыйынан буоллун күндү ытык-мааны сахам дьоно сэргэтэ. Дьэ биһиги бу муус устар ыйга үктэннибит. Муус устар ый айыыһыт ыйа буолар. Кыстык аҕыс ыйыттан сэттиһэ, сааскы иккис ыйбыт. Хаар хайдар, харалдьыттар тахсаллар, эбэ мууһа ырбыыланар, хапсык саҕаланар кэмэ. Ол аата сир-дойду хараннан көрөн турар. Кыыл-сүөл аһа кэмчи буолар, аччыктааччы үгүс буолар. Орто дойдуга муус устарга дьэ айыыһыт суолтата улахан буолар. Айыыһыт бастакы халлааҥҥа олорор айыы. Кини биир курдук эрээри сэттэ дьүһүннээх. Сэттэ аҕыс-балыс буолан көстөр. Тапталы уонна кэрэни төрүттээбит. Оҕо кутун аҕалан иэйэхсиккэ биэрэр. Иэйэхсит дьолу киһиэхэ тириэрдэр, иҥэрэр. Ойуута ох уонна кыптыый. Айыы санааҕа бу оҕо кутун көрдөрөр бэлиэ буолар. Ох уол уһукута, кыптый, кыыс оҕо кута буолар. Сүрүннүүр тыла дьаралык. Айыы санааҕа бу сүппэт бэлиэ буолан буоллун диэн суолталаах. Ол курдук уруу сыбаайба кэмигэр киити дуу, күтүөтү дуу эҕэрдэлээн дьаралык дииллэр. Оҕо төрөөтөҕүнэ эмиэ дьаралык, ол аата сүппэт-өспөт үчүгэй бэлиэ буолар. Кут үрүҥ айыы тойон тыыны үүннэрэр күүһэ кут буолар. Тыыҥҥа кут иҥнэҕинэ тыыннаах буолуу күүһүрэр. Тыын эбии тупсар уонна ууһуур. Алгысчыт иччилэргэ хайыһан айыылартан кут тардар. Оччотугар үөһээ дойдуттан кут кэлэн түһэр. Буорга иҥмит кут буор кут, салгыҥҥа иҥмит кут салгын кут, ууга иҥмит кут ийэ кут буолар. Итинник оҥоһуллар. Муус устар ый күнүн-дьылын бэлиэтэ. Өскөтүн хаар эрдэ уулуннаҕына, үчүгэй сайын үүнэр. Былыттар сырдык халлаан күөҕэ буола буоллахтарына, сылаас уонна ардахтаах сайын буолар. Күнүһүн итии, түүнүн тымныы буоллаҕына, үчүгэй күн-дьыл үүнэн эрэрин билиэххэ сөп. Муус устарый төрдүс күнүгэр күн дьиэлэннэҕинэ, үчүгэй үүнүүнү күүт. Муус устар алтыс күнүгэр түүн сылаас буоллаҕына, саас түргэнник кэлэр. Муусуттар хэттис күнүгэр бу күн хайдаҕый да эмиэ оннук саас буолуоҕа. Онтон муусустар аҕыс күнүгэр бу күн хайдаҕый да алтынньы ахсыс күнэ оннук буолар диэн билгэлииллэрэ. Айыыһыт күүһэ кэрэҕэ олоҕурар. Кэрэ диэн айыы күүһүн түмүллүүтэ, кэрэ диэн айыы саамай бастыҥ көстүүтэ буолар. Кэрэни кэрэхсиир, була олохтон үчүгэйи көрдүү иитиллибит киһи ырааска, үчүгэйгэ тардыһар. Оннук буолоҕо хорсун хоодуот, көмүскэс, үтүө санаалаах буолар. Оттон кыыс оҕо нарын намчы, аһыныгас, уйан дууһалаах буолар. Айыыһыт үөрэҕин батыһар, сиэри-майгыны үрдэтэр, киһи үксүү турар кэрэлээх буолар. Кэрэ сүрүн кэрэ туһугар кэрэни харыстыыр, ытыктыыр буолуохтаахпыт. Кэрэ диэн олох төрдө. Кэрэ биһиги киһитиибит төрдө буолар. Кэрэ тапталы үөскэтэр. Оҕо сиргэ төрөөн, киһи буолан, аан Бастаан чугас дьонун, ийэтин, аҕатын, эһэтин, эбэтин, убайын, эдьиийин курдук буолуон баҕарар буолар. Ити кини маҥнайгы кэрэҕэ тардыһыыта, саҕаланыыта буолар. Муус устар ый алгыһа. Дьаралык, дьаралык Даралык, үөскүүрү төрүттээччи, кэскили тэрийээччи, уол оҕо кутун ох оҥорон, уҥа хонноҕор кыбыммыт, кыыс оҕо кутун кыптый оҥорон, хаҥас хонноҕор кыбыммыт, таптал айыыта дьиэ кэргэн төрдө, айыыһыт ийэ хотун бэттэх көрөн мичиккын. Доом, доом, доом. Күндү сахам дьоно-сэргэтэ, дьэ бу Айыыһыппыт ыйыгар кэрэни кэрэхсиэххэйин, үтүөттэн үөрүөххэйин, сырдаан, ырааһыран кэлиэххэйин, чэгиэн-чэбдик сылдьыаххайын.